Il-Partit Laburista minn dejjem ħadem ħafna biex waqt li jkun qed jipprepara anke għal elezzjoni ġenerali, jilħaq joħroġ b'ideat innovattivi. Kemm ħa jkun importanti li dawn jibqgħu jsiru anke issa li l-Partit Laburista ilu fil-Gvern? Huwa kruċjali u iva hemm dik it-tendenza li partiti li jkunu fil-Gvern, hemm it-tendenza li l-partit qisu jiġi sidelined, tajjeb, li l-prijorità tal-ħidma tiġi ffukata kollha fuq il-Gvern u u tifhimha. Ġifieri inti għandek il-Gvern li qed jeżegwixxi kuljum, qed jieħu deċiżjonijiet kuljum abbażi ta' programm, mogħti mandat mill-poplu u anke abbażi ta' ċirkostanzi li jinqalgħu bħax-xhur bħax-xhur li għaddew. U għalhekk imbagħad li jrid ikollok kif għandna, imma rridu nkomplu fl-opinjoni tiegħi nsaħħu l-istrutturi tagħna, tim ta' nies li jkunu ffokati fuq l-andament tal-partit, li rridu nibqgħu partit li jkun fabbrika tal-ideat anke meta qegħdin fil-Gvern u nkomplu niġġeddu, niġġeddu mhux biss billi nqogħdu nagħmlu ħafna affarijiet fuq il-karti, niġġeddu anke bil-ħolqien ta' strutturi li jilħqu aktar nies, b'diskussjoni li dejjem tinvolvi aktar firxa wiesgħa ta' nies, u li kif semmejt qabel inkunu anke ta' skrutinju kemm għall-Gvern u anke lilna nfusna bħala partit, ma niddejqux inkunu awtokritiċi u li fejn hemm bżonn inbiddlu, inbiddlu. L-istrutturi tal-partit ħadu numru ta' deċiżjonijiet fl-aħħar ġimgħat u dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu ħa jkomplu jittieħdu fl-istess ħin li qal il-Prim Ministru u tkellem dwarha anke fil-konferenza ġenerali ftit tal-ġranet ilu li filwaqt li fejn hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet ibsin ittieħdu u jekk ħa jkun hemm il-bżonn jerġgħu jittieħdu imma fl-istess ħin mhux ħa jitħalla jkun hemm min jipprova jmexxi xi aġenda li nqogħdu nisparaw lejn kulħadd bl-addoċċ, inwaddbu t-tajn bl-addoċċ u l-Prim Ministru kien ċar li bħalma b'saħħa ħa deċiżjonijiet li kien bżonn jittieħdu, b'aktar saħħa mbagħad ħa jiddefendi lit-tim Laburista li għandu l-mandat biex imexxi dan il-pajjiż u mhux ħa nħallu 'l ħaddieħor li jipprova jiddetta l-aġenda b'mod kontinwu ta' dan il-pajjiż. U dan, propju dan, Kif jidentifika, kif jagħmilha daqshekk differenti bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista? X'qed jagħmel il-Partit Laburista li jurih li huwa l-għażla tal-poplu minn Partit Nazzjonalista li forsi ma jiħudhomx dawn id-deċiżjonijiet?
In-nies m'għandhomx memorja qasira. Ħa nitlaq minn preambolu importanti ħafna. Jien qatt ma nagħmel l-argument li jekk għamilt xi ħaġa ħażina jiena nipprova niddefendiha billi ngħid għax inti għamilt ħażin bħali qabel. Jien qiegħed fil-Partit Laburista għax nemmen li huwa l-aqwa għodda għat-tmexxija u għall-futur ta' dan il-pajjiż. Partiti oħrajn it-track record tagħhom in-nies ma nesewhx. Imma dik mhux konsolazzjoni. Jiġifieri aħna fejn hemm bżonn li nirranġaw, Fejn għamilna ħażin nistgħu jkollna l-umiltà li ngħidu li sar ħażin, fejn hemm bżonn jitranġa qed naraw affarijiet li qegħdin jittranġaw u fl-istess ħin hemm element ukoll ta' kredibilità. Jiġifieri l-Oppożizzjoni Nazzjonalista filwaqt li għadha overshadowed b'nies li kienu parti intrinsika minn gvernijiet li kienu mgħerrqa fl-iskandli u li ma rajna 'l ħadd qatt jerfa' responsabilità la politika u wisq anqas legali, tajjeb, hemm element ukoll ta' oppożizzjoni li ma tafx xi trid basta tispara. U tgħidli f'liema sens? Mela l-Gvern, ħa nagħti eżempju, il-Gvern embarka fuq proċess mal-Venice Commission fejn jidħlu emendi għal-liġijiet tagħna fejn jidħol il-qasam tas-saltna tad-dritt, u rajna l-Ministru Zammit Lewis, il-Ministru responsabbli anke, iressaq numru ta' abbozzi fil-Parlament. Eventwalment ħareġ rapport li lil Malta ta ċertifikat pożittiv ħafna fuq dan l-aspett, fuq l-implimentazzjoni li ħa jkun qed jagħmel il-Gvern. Nel-frattemp kellek Oppożizzjoni li filli ssemmi l-Venice Commission, filli ssemmi r-Rule of Law, U mbagħad meta niġu biex nagħmlu bidliet bħal meta pereżempju kellna l-ħatra ta' Kummissarju ta' Pulizija in line ma' dak li rakomandat il-Kummissjoni Venezja, kellna anke esponenti tal-Oppożizzjoni li jgħidulna isma', il-Kummissarju jrid jinħatar b'mod immedjat, jiġifieri nżommu s-sistema l-antika. Dik qalha s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fi programm li kont preżenti għalih jiena fuq ix-xandir nazzjonali. Għall-ewwel darba fuq l-istess tema sar proċess ta' skrutinju bħal dak, b'mod miftuħ, kellek il-Public Service Commission, kellek imbagħad il-grilling parlamentari u jkollok Oppożizzjoni li tiddeċiedi li tabdika mir-responsabbiltà li għandha hi stess. Għalhekk naħseb in-nies jibqgħu jħarsu lejn il-Partit Laburista għat-tweġibiet. Ħarsu lejna anke fejn nagħmlu fejn nagħmlu affarijiet tajbin, ħarsu lejna, għax nagħmlu affarijiet tajbin, fejn forsi niżbaljaw, ħarsu lejna wkoll għal dawk is-soluzzjonijiet għax jafu li ma niddejqux li jkollna anke l-umiltà li fejn għandu jitranġa, jitranġa u fejn żbaljajna ngħidu li żbaljajna. U dik li tiddifferenzjana b'mod totali mill-Partit Nazzjonalista.